Illum se nagħtu ħarsa lejn almanakk bl-isem ta' Il-Pronostku Malti. Dawn l-almanakki li għandhom storja ta' madwar mitt sena ta' pubblikazzjoni se jeħduna fuq vjaġġ kulturali, viżiv u soċjali. Dawn huma almanakki mogħnija b'informazzjoni imprezzabbli.
L-almanakki kien wieħed mill-ewwel forom bikrin ta' letteratura stampata. Jiġifieri din ssibha kullimkien. L-almanaħ kien xi ħaġa popolari, l-almanaħ kien xi ħaġa prattiku, l-almanaħ kien xi ħaġa li ma jiswix ħafna flus. Jiġifieri mill-bidu tal-istampar tista' tgħid inħoloq il-fenomenu it-tipoloġija tal-almanaħ. Pratikament f'kull pajjiż. Issa, dan l-almanaħ x'tip ta' materjal kien ikun fih? Jiġifieri l-almanakk qed nitkellmu dwar l-informazzjoni bażika għas-sena li tkun ġejja. Jiġifieri l-almanakk ġeneralment jitlesta fis-sena ta' qabel għal dik is-sena l-ġdida li tkun ġejja. Allura għandek inti xahar xahar, kull ġurnata tax-xahar, f'kuntest Kristjan ħajkollok il-qaddis jew qaddisa abbinata ma' dik il-ġurnata. F'kuntest astronomiku, ħa nsejħulu hekk, ikollok il-fażi tal-qamar, per eżempju, ħafna drabi. Jiġifieri, ġeneralment, fl-iktar forma bażika tiegħu, l-almanak se jtik dik l-informazzjoni.
Wara l-1839 insibu diversi almanakki b'lingwi differenti, bit-Taljan, bl-Ingliż kif ukoll bil-Malti. X'kienu d-differenzi u s-similaritajiet bejniethom? Bħal kważi kollox fil-kuntest Malti, inti dejjem kellek it-tliet lingwi. Jiġifieri meta titkellmu fuq kitba, meta titkellmu fuq stampar, dejjem wieħed irid iżomm frasu it-tliet lingwi li kienu użati. U ħafna drabi il-pattern huwa pjuttost l-istess, jiġifieri inti għandek it-Taljan użat anke fil-kuntest tal-almanakki, għall-klassi iktar aġevolata, għall-klassi medja, għall-klassi illi kapaċi taqra t-Taljan. U allura għandek l-almanakki Taljani. B'kontenut daqsxejn iktar elevat, b'tip ta' letteratura daqsxejn iktar elevata, ħafna drabi biżjed informazzjoni milli wieħed jistenna f'almanak iktar bażiku bil-Malti. Per eżempju, fenomenu interessanti huwa l-evolviment tal-almanak kważi kważi tantu elaborat isir Speċi ta' yearbook bħalma kellek il-gwida ġenerale di Malta. Imbagħad kellek l-almanakki bl-Ingliż, eh, jekk insemmu wieħed minnhom pereżempju Mjur. L-almanak ta' Mjur, l-almanak ta' Mjur ukoll interessanti għandek iktar il-perspettiva Ingliża, naturalment irid jagħti każ tal-komunità Ingliża illi kellek f'Malta, interessanti pereżempju illi jibda jidħol ukoll f'tamjur, imma mhux f'tamjur biss, imma f'mjur wieħed minn tal-bidu, eh? L-immaġini, l-illustrazzjoni, l-inċiżjoni, l-litografija. L-almanakki Maltin bil-mod il-mod ukoll bdew bdew jevolvu. Ehm, wieħed għandek għandek għandek diversi almanakki, għandek diversi almanakki illi damu ħirġin għal perjodi twal, wieħed jista' jsemmi ftit eżempji forsi hawnhekk. Ehm, per eżempju, l-almanak tad-dar ta' San Ġużepp L-Almanak tad-Dgħajf ta' San Ġużepp beda joħroġ madwar il-bidu tas-seklu 20. L-idea kienet li inti għandek l-Istitut ta' San Ġużepp fejn għandek is-subien orfni hemmhekk kienu jiġu malma snajja u fost is-snajja malma f'dan l-istitut appuntu kienet is-snajja tal-istampar. U allura għandek dal-almanakk stampat fid-dar ta' San Ġużepp qed jgħin bil-bekk tiegħu il dal-istitut biex jista' jinżamm dal-istitut. U kellek sistema ta' networking qawwija ħafna, eh? jiġifieri il-marketing tagħhom l-istess interessanti ħafna. Jiġifieri l-almanak ta' San Ġużepp Kif inhu marketing, inti qed jgħidlek isma' dan għat-tfal fil-bżonn, għat-tfal foqra, għat-tfal li qed jitolbu għalikom, kull min jagħmel sottoskrizzjoni, u mbagħad kien ikollok affarijiet oħra ehm, dik li kienu jgħidula l-opera tal-buona morte. Mela inti ikollok l-almanak, meta jkollok xi ħadd qribek li jmut jew tmut inti iniżluk fl-almanak u jsir tal-palik. Jiġifieri kellek dan marketing strategies, dan wieħed minnhom. Almanack ieħor interessanti, bidu tas-seklu 20, dak li huwa magħruf bħala l-almanack tal-patri. L-almanack tal-patri, il-patri kien ċertu patri Odorik Grima li kien għawċi, U pa Theodor Ingrima beda joħroġ dan l-almanakk astronomiku. Jiġifieri dan l-almanakk illi l-enfasi tiegħu kienet fuq it-temp li ħajkonna, kien jinkludi pereżempju dawk li kienu jgħidulhom l-irwiegel, għandek, jiġifieri huwa almanakk ta' interess kbir. Dawk kellek diversi minnhom. Fost dawn l-almanakki nsibu wieħed imsejjaħ l-Almanakk tal-Bidwi. Dan kellu żewġ ħarġiet biss.
Wieħed mill-iżjed almanakki interessanti u importanti huwa l-Almanakk tal-Bidwi. It-titlu speċifikament tiegħu kien l-Almanakk tal-Bidwi. Issa, dan l-Almanakk tal-Bidwi kien ġie ppubblikat fuq inizjattiva tas-Soċjetà Agrarja, jiġifieri Malta f'nofs is-seklu dsatax, bdew jitwaqqfu dawn is-soċjetajiet fosthom is-Soċjetà Agrarja. L-idea kienet illi taġevola, tgħin, il-produzzjoni agrikola tal-pajjiż. Ippubblikaw ħafna, ħafna, ħafna xogħlijiet dawna, fil-maġġoranza kbira tagħhom bit-Taljan, Kienet soċjetà li damet ħafna attiva, kienet soċjetà li torganizza esebizzjonijiet, wirjiet agrikoli, eċċetera. Tat kontribut kbir. Wieħed mill-affarijiet interessanti li għamlet kienet appuntu illi għal sentejn ippubblikaw almanak għal-bidwi, speċifikament għal-bidwi. Iġri, dal-almanak mhuwiex almanak tas-soltu, ehm, imma huwa Xahar b'xahar, xogħol il-bidwi Malti matul dak ix-xahar. Allura kull paġna għandek ix-xahar liema hu, it-tip ta' xogħol illi wieħed għandu isir fil-kuntest tal-bidja Maltija. Imbagħad ikollok ukoll xi pariri oħra, x'għandek tkabbar, il-bidwi Malti li forsi wasal iż-żmien li jibda jesperimenta b'uċuħ ta' għaraba ġodda. U mbagħad ħafna drabi jkollok anke xi qwiel, xi għajdut li huma marbuta ma' dak ix-xahar. Dana qed nitkellmu f'nofs is-seklu satax, jiġifieri dana ħareġ l-ewwel darba fl-1849, it-tieni darba fl-1850. Dawk iż-żewġ almanakki li nafu li qatt li qatt ħarġu bil-Malti. Allura għandek test bit-Taljan imma mbagħad għandek ukoll it-test bil-Malti. Huwa fost l-eqdem kitbiet speċifikament fuq il-biedja Maltija li għandna bil-Malti dan. Jiġifieri l-importanza tiegħu hija hija hija kbira. Jiġifieri kellek ukoll fih pereżempju pariri li jingħataw lill-bidwi minn dawk li għandhom l-art, jiġifieri s-sitwazzjoni naturalment kienet kellek is-sidien tal-art illi l-art qiegħda għand il-bidwi u għand il-gabillott illi jaħdem l-art imma huwa wkoll fl-interess tal-proprjetarju, ta' sid tal-art, illi l-produzzjoni tiżdied. U allura ħafna drabi kien ikollok dawn in-nies illi mhux huma qed jaħdmu l-art, dawn ħafna drabi huma n-nobbiltà Maltija, dan mhux se jċappas idejh bil-ħamrija, imma li kienu jieħdu interess fuq l-evolviment bil-mod il-mod x'qed jiġri fl-Ewropa ta' birja iżjed xjentifika. U ħafna drabi issib dawn il-pariri minn għandhom appunt inklużi f'dal almanak.
Insibu wkoll l-hekk imsejjaħ Gwida Ġenerale.
Il-Gwida Ġenerale kien wieħed mill-iżjed ehm, tip ta' almanakki ħansejħulu hekk illi kellek f'Malta. L-istess kien kien ehm, taħlita ħanajdu hekk bejn almanak u bejn dak illi wara ehm, sar il-yearbook. Ġifieri inti għandek ktieb joħroġ kull sena, kultant ehm, kien joħroġ ikopri sentejn ukoll, Illi għandek ħafna ħafna tagħrif ta' natura ġenerali primarjament dwar Malta. Jiġifieri il-gwida kien popolarissimu, kien popolarissimu mhux biss man-nies komuni imma anka man-nies tal-kummerċ, man-nies mal-professjonisti, kien ikollok pereżempju iżjed tard listi ta' dawk tal-Maltin ta' ċertu kalibru, fejn joqogħdu, bil-mod il-mod lejn l-aħħar issues anke bin-numru tat-telefon tagħhom, dan qed nitkellmu ammonti żgħar ta' nies dak iż-żmien sal-1940, imma huwa iktar għall-klassi medja, għall-klassi kummerċjali u l-istess kien użat ħafna u interessanti ħafna għall-ammont ta' riklamar, Illi kont issib fih, kont issib riklamar fil-paġni normali, imbagħad kien ikollu sezzjoni sħiħa ta' riklamar ħafna drabi b'karta kulurita aktar attraenti fl-aħħar tal-volum. Jiġifieri dan qed nitkellmu fuq perjodu twil, eh, qed nitkellmu jiġifieri beda joħroġ fl-aħħar tas-seklu 19 u baqa' joħroġ sal-1940 meta mbagħad il-gwerra waslet għat-tmiem, għat-tmiem tiegħu.
Issa ħa naraw waħda mill-itwal pubblikazzjonijiet ta' almanakki, il-Pronostiku Malti.
Il-Pronostiku Malti huwa l-iktar eh, armanakk importanti fl-istorja ta' dawn l-armanakki Maltin għaliex huwa l-iktar wieħed li dam jiġi ppubblikat. Fil-fatt insibu illi l-ewwel ħarġa kienet pubblikata fl-1897 u l-aħħar ħarġa ħarġet mitt sena wara proprju fl-1997. Fuq medda ta' mitt sena tista' tara f'dan l-armanakk l-iżvilupp li għaddiet minnu d-dinja u Malta. Il-fundatur tiegħu kien Giovanni Muscat, taħt id-ditta ta' Ġovanni Muscat imma dak iż-żmien kienet tiġi msejħa il-Malta Herald, kienet magħrufa wkoll bħala Malta Herald għaliex eh, kienet tagħmel kienet eh, ikollha gazzetta, ġifieri kien toħroġ gazzetta regolari li kien jisimha The Malta Herald u għalhekk kienet magħrufa wkoll bħala il-Malta Herald. Dan l-almanak beda bħala wieħed modest, ftit paġni b'informazzjoni dwar festi Dati u avvenimenti importanti. L-iżvilupp tiegħu kien wieħed konsiderevoli.
Meta Giovanni Muscat kienu ġew li setgħu jippubblikaw u anki jistampaw, allura bdew mhux biss ibijaw l-almanakki li kellhom bit-Taljan, u kienu jinbiegħu solt ukoll, imma iddeċidew li eh, kien iż-żmien li joħroġ almanak Malti. Bħal armanakki l-oħra kien isegwi l-istess linja. Ġifieri il-parti prinċipali kienet l-armanakk, ġifieri l-ġranet tas-sena u bix-xhur u bil-festi tal-qaddisin. Kien jinkludi wkoll tarif astronomiku bħal tbassir ta' dak li suppost kellu jiġri fis-sena li tkun ġejja, bħal terremoti, mard u inkwiet politiku. Għalkemm dan ma kellu l-ebda bażi xjentifika, probabbilment kien qanqal l-interess u l-kurżità f'dawk li kienu jixtru l-pronostiku biex jaraw jekk dak li bassar kienx ħa jsir jew le. Kien fih iktar, pereżempju, bħal min ikun fil-gvern dik is-sena jew meta jinbidel il-gvern jarġgħu jagħmlu min ikun fil-gvern u bl-ismijiet kollha kemm tal tal-membri tal-gvern u l-oppożizzjoni min ikun il-parlament biex niftehmu. Kienu għatu informazzjoni tal-membri tad-diplomatic corps, id-diplomatiċi li jkunu qegħdin Malta jew ta' Malta li qed iservu barra. U din l-informazzjoni kollha kienet informazzjoni li wieħed kemm jaqbad il-prunosku u jsibha. Xi ħaġa oħra li llum forsi m'għadhiex daqshekk popolari hija s-sawm, li fil-passat kien obbligatorju skont il-liġijiet tal-Knisja. Fil-fatt insibu li sa mill-ewwel ħarġiet tal-Pronostiku Malti, kull ġurnata li fiha kien obbligatorju s-sawm kienet immarkata biex dak li jkun ikun jaf li dik il-ġurnata kellu jsum. Għalkemm biż-żmien il-liġijiet tas-sawm inbidlu anke mill-Knisja stess, fl-aħħar ħarġa tal-pronostiku insibu digriet li kien ħareġ bejn l-Isqof ta' Malta Ġużeppi Mercieqa u l-Isqof t'Għawdex Nikol Cauchi fejn fih kienu qegħdin jaġġornaw ir-regoli dwar is-sawm kif kienu aġġornati skont ir-regoli tal-Knisja dak iż-żmien.
L-iżvilupp ġab miegħu element qawwi ta' letteratura bil-Malti. Diversi awturi bdew jużaw l-almanakk bħala pjattaforma għall-karriera letterarja. Sa mill-ewwel ħarġa tal-Pronostiku Malti tal-1897, insibu erba' poeżiji fil-inklużi, li kienu kollha bil-Malti. U dil-tradizzjoni kompliet f'kull ħarġa tal-Pronostiku, sakemm imbagħad, Fl-1924, id-ditta Giovanni Muscat għamlet konkors bi premju ta' żewġ liri għall-ewwel għall-ewwel premju u lira għall-ewwel għat-tieni premju għal poeti Maltin biex jieħdu sehem u l-poeżiji jiġu ppubblikati fil-Pronostiku. Dan il-konkors baqa' jsir għal diversi snin wara u kien importanti ħafna għal-letteratura Maltija għaliex introduċa bosta poeti Maltin għall-udjenza ġenerali, fosthom il-poeta magħruf Rużar Briffa. Fost poeti oħra li isimhom baqa' magħruf u li nsibu xogħlijiet letterarji tagħhom fil-Pronostiku Malti nsibu l-Anton Buttigieg, eks-President tar-Repubblika, Ġużè Arlando, Juan Mamo, Mary Meilaq u Karmenu Vassallo, il-poeta tan-nirien.
Se naralkom silta minn poeżija li nsibu fil-Pronostku Malti. Tobgħodni? Kemm kont ibleh, mort ħabbejtek. Aħjar qatt ma rajtek jiena. Int lil ħajti biddiltili. Tliftli l-hena, bdejtli l-piena. Kemm-il darba ħfirtlek jiena. Kull nuqqas minn ġewwa qalbi. Mal-ġid tiegħi se fadeni. Int għal xejn qatt ma smajt talbi. Minbarra l-kitbiet insibu diversi ritratti ta' Malta fl-imgħoddi. Anke dawn huma xhieda tal-bidla li seħħet fis-soċjetà Maltija tul il-mitt sena li fihom kien ippubblikat dan l-almanakk.
Fuq medda ta' mitt sena l-pronostiku jixhed ukoll l-iżvilupp li sar fl-istampar. Fost dawn l-iżviluppi nsibu l-istampar tar-ritratti fil-kotba. L-ewwel ritratt li ġie stampat fil-Pronostiku kien fl-1903 u dan kien b'tifkira tal-benefattur kbir Fra Diegu Bonanno li kien għadu kif miet is-sena ta' qabel. Imbagħad żvilupp importantissimu li jorbot il-Pronostiku ma' l-istampar tar-ritratti huwa il-ħarġa tal-1922, fejn insibu l-ewwel darba ritratt bil-kulur stampat fi ktieb. Dan kien ritratt ta' li juri l-Furjana mill-naħa ta' Bieb il-Belt tal-fotografu Cassar u li kien Dak iż-żmien ma kienx hawn il-fotografija bil-kulur għad, imma kien hawn il-fotografi kienu jagħtu l-kulur lir-ritratti huma b'idejhom. U dan huwa ritratt mogħti l-kulur mill-fotografu. U kien stampat għall-ewwel darba, kien huwa l-ewwel ritratt stampat bil-kulur f'Malta. U taħtu il-caption tiegħu tgħid li dan huwa xogħol ġdid għal Malta li kien stampat mill-istamperija tal-Herald. Għaliex għand Ġovanni Muscat kienet tkun stampata wkoll il-gazzetta tal-Herald, il-Daily Malta Herald.
Ħaġa li forsi ma nagħtux daqshekk kasha llum il-ġurnata, għax imdawrin biha kull sekonda ta' ħajjitna, hija r-reklamar. Bla dubju li dawn ir-reklami kellhom ukoll l-importanza tagħhom f'dawn l-almanakki. Minħabba l-popolarità tiegħu, fil-pronostiku Malti nsibu riklami ta' kull ġeneru, ikel, xorb, sigaretti, karozzi, muturi, anke saħansitra ta' armi u pistoli. Dan jirrifletti wkoll it-tibdil fil-mentalità tal-poplu. Illum m'intix ħa ssib riklamar ta' armi u pistoli. Għadd sa s-sigaretti llum għadek issib daqshekk popolarment, aħseb wara ta' dawk l-affarijiet. Dawna kollha jixhdu l-epoka li fihom kienu ppubblikati dawn dawn ir-riklami u kif kienet il-mentalità f'dawk iż-żminijiet. Jgħidu wkoll li kull bidu għandu tmiem. Dan jgħodd ukoll għal dan l-almanakk.
Mela l-aħħar pronostku kien fl-1997. Sewwa, dak kien l-aħħar wieħed li ħareġ. Meta meta fl-aħħar bdew jindunaw, bdew deħlin il-computers, bdew deħlin ħafna anki kodba differenti. Il-pronosku ma bedix jimbih, ma bedix jiġi infittex daqskemm kien ikun qabel, sewwa, u iddeċidew, iddeċidew li waqfuh. Jiena meta niftakar meta waqfuh u ddispjaċini ħafna x'kont veru anke niftakar papa tiegħi meta kont żgħira kienu dejjem imorru għand ġof muskat ħa jixtru il-pronostu Malti. Ġifieri, għax kien kif konna ngħidu fil-bidu kien xi ħaġa li matul iż-żminijiet żdiedu fil-paġni għax beda biftit u mbagħad għamela kważi 300. U wasal fit tmimu għax kull żmien għandu tmimu speċi u eh, iddeċidew jieqfu għax eh, liktar li wieħed beda jfittex ħafna drabi bl-internet mal-ISIP kull ma trid illum il-ġurnata u ddeċidew li jieqfu. Minn almanakki li forsi fi żmienhom ma kellhomx daqstant importanza, illum nistgħu napprezzaw il-minjiera ta' informazzjoni li fihom u kif dawn ituna ritratt differenti ta' kif is-soċjetà żviluppat. Fil-programm li jmiss se nħarsu lejn xi xogħlijiet letterarji u kritiċi tal-kittieb Oliver Friggieri.